Sen meni bilsene-ow. Geregiň gyzyl dämi? Bolýa. Şu wagt ugradaýynmy ýa agşam baram dersem bolýam?
Başlyk mümkinmi? Hum.
Burjamyt garaşany. Aýdany.
Başlyk şu gün doglan günümdi. Bir rugsat beräýseňiz işlerim-ä boldum. Öýde çagalaram garaşyp otyrt-da.
Gapyny görýäňmi? Daşyndan ýap. Dost düşünmedim-laý? Her ýyl özüň gutlaýardyň-a birinji bolup. Gaýrat edäý. Daşyndan ýap diýýän! Ýo, gygyramok-laý, özüme çekäýmegin. Birden kellä geldi. Bagt diýip nämä düşünýäň dost? Wah dostjan! O soraga her kimiň öz jogabamyka diýýän men-ä.
Sen näme pikir edýäň? Wah dost men-ä işden geleňde, çagajyklaň öňden ýylgyryp çyksa, maşgalaň öýde süýji naharlar taýynlap saçak ýazyp otursa, men-ä şoňa bagt diýýän. Goýsana bir göz öňe getir. Uly firmaň bolsa, puluň kän bolsa, näçe sany işgäriň bolsa, bir diýeniň ýere gaçmaýan bolsa, bagt şo dämaý, seň diýeniň bir hili hindi kinoraw, dost.
Beh, dostuň duşmanyň hakyky ýüzüni görjek bolsaň, dereje beräýmelikenaý.
Hawa-wa, häzir. Öýe birje ýüzüm görkezeýin-le. Öýe gireňokmy?
Alo. Baýram gowmysyňyz? Hawa ýagşy, Hudaýa şükür. Başlyk sizi ýanyna çagyrýar.
O, tüweleme, işe çykdymy başlyk? Ýok, işe däl, öýüne çagyrýar. Hä.
Bor, bolýa, bor.
Daşyndan ýap. Daşyndan ýap diýýän! Eşitýäňmi meni?
Saňa näme diýip ýüzlenjegimem bilemok indi men-ä. Başlykmy, dostmy? Pul diýdim. Ylgadym. Gije, gijelerine ýatmadym. Özümi aýamadym, seretmedim. Äý, men nämeler etdim? Bu den zat şoň üçindimi? Saglyk, ýöredi dost. Ylgadym, öýe gelmedim. Töweregimdäkileri Äsgermedim. Sen bir öýden çyksaň meni hemme zat ýadyňdan çykarýaň. Sen öýlenmäkä maňa näme söz berdiň? Näme söz beripdirin?
Gowja pikirlen.
Olam gerek. Men arzuwlaryma seň bilen ýetdim dost. Ýöne senem öz ýeriň bil diýip. Seň göwnüňede kän dek gezdim. Meni bagyşla.
Ýo ýo hemme zat gül ýaly bu bolup bilýän zada.
Sen şu günden eýläk kompaniýaň başlygy. Barda kabul et. Ýo ýo ýo ýo. Öz zadyň özüňe nesip etsin. Men arzuwam etmedim o zatlary. Şony bir kabul et. Bu öýi, bu jaýy, bu giden zady goýar ýaly mende oglam ýok, gyzam ýok. Işi ýöretmäne-de indi mende ýagdaý ýok. Men bu zatlara saglygymy berdim. Bolýar.
Ýöne bir şert bilen. Aýaga galansoň özüň dowam et.
Wah. Näbileýin.
Alo diňleýän. Hemme işgärleri başlygyň kabinetine çagyryň. Wiý, Baýram, başlyk işe çykanok-a. Gutlabilersiňiz, indi men başlyk. Waý, tüweleme, begendiräýdiňiz. Häzir üýşürýän. Ýöredip.
Wah, men şul agzybirligimiz elmydama durar öýtdüm-de, garyň içinde ýolda goýaýdylar-a.
Işler näl onnoň? Bilýäň-ä özüň-ow hemme zat daş. Sende näme täzelik? Menem Gaty gowy iş alym diýip aýdar ýaly däl.
Tüweleme Allajan bolawersin kyn günümde arka durjak dostlarym bar.
Dur goý tlfony.
Saglykmy? Näme boldy? Şo doslaňa jaň atýaňarem?
Owo.
Şolara aýlama şolaň kömegi degenok saňa. Näme diýýäň sen? Olar meň hakyky dostlarymy? Bolýa özüň görersiň.
Dostjan gowumy ýagdaýlar? Ataşmy?
Dostum bir kömegiň gerekdi seň. Dogrusy ol seň eliňden gelýän zat. Ataş şu wagt başgarak ýerdelaý sen gowsy Aýmyrada jaň edäý daýaw alo. Häzir saňa ataş jaň eder. Kömek diýýämi, nämemi? Aý, özüň gör-dä!
Nätdiň-aý? E, şu-da özüni oňarjak däl-aý. Şo gerek.
Beh. Şujagaş. Üşemese bolýa, ne güller saldylar. Ataş bir gowjatda sazlaşdyrda saçy. Alo. Näme indi maňa galmy şo zatlar? Özüňizem çözüp görüňdä birje tap. Ataş näme ýüzüň?
Şükür, täze ýylam öz öýümizde garşy almak nesip etdi. Baýrama sag bolsun aýdaý.
Alýo, Baýram! Sag bol, Taňar ýalkasyn, eliňiz gözüň dert görmesin. Janyň saglygy.
Nesip bolsa üzerin men. Ataş bärde bir dos oglanlar balaý, men bir boşaşyp jaňadan. Ýekeje çagalyk dostuňyz, şoňa kyn günde kömek edeniňiz bilen näme bir zadyňyz kemelýärmi?
Ýykylan mahalym elimden çekip, galdyrmaga ýakynymam gelmedi. Hydyr ata ýaly bir ýerden çykyp, meni ýene ýat adamlar gollady.

Arazjan oglum täzeyli agşam planlaryň barmy? Aý owa bolmaly.
Näme planlap ýetişdiň? Aý şu Arkaçda täze ýyl mynasybetli festiwal bolýan ekeni, soň bizem klasdaşlarymyz şo taýa düşäýelidik. Aý bolýa. Oguljan täze ýyl agşam sen bir öýdesiň-ä. Passyraýda, passyraýda, dur, eje, näme diýdiň-ä? Täze ýyl agşam sen bir öýdesiň-ä. Bilmedim-ä, oglanlar bilen igroçeka gürleşdim. Ba, afsaýdar-ow! Hany oglanlar indi işli işleri bolup oturjakdyga. Aý, olar-a bar gaýtam. Hawa, şonýaly. Meňem jaň geldi, gitmeli. Eşim çykdy möhüm diýdi gyz-aý ho, bir oturjak diýdiňiz-le ho, birden-birden.
Aý oglanlaram, özüň jaň edip ýeke-ýeke soraýmasaň hemmesi gitdi, menem gaýtmaly. Görşeris. Bor, bolýa.
Salamanja geçer.
Indiki görşeris. Bolýa.
Bor, sag bol. Eý, şu Döwlet nirde-aý, şulam weşne gijä galýar-aý, bar-a. Aý, Döwlet bir zar-a ýok. Aý, onam diýmeli däl-le.

Häzir jartdy, ine şoňa diýäýse. Her saýra çynykdy bir plan gurdy. Artynyň plany başa barmady. Aha. Alo. Howaj. Owe jowa, sagady gördüm. Mene mine göni şu öde barýan. Yo yo. Täze saçan yetişýän gaharlanma. Bolajak. Sag bolajak. Täze ýylda ýene sizi garşylajak maşgalaňyzdyr. Menem gitdim. Sag boluň.